Mae Dechrau'n Deg yn canolbwyntio ar bedwar maes allweddol. Byddwch chi a'ch teulu yn gallu elwa ar y rhain o'r cyfnod cyn geni hyd penblwydd eich plentyn yn bedair oed. Y meysydd yw, darpariaeth ddwys gan ymwelwyr iechyd, awgrymiadau, cynghorion a chymorth ynghylch rhianta, help gyda datblygiad iaith, a gofal plant rhan amser am ddim pan fydd eich plentyn yn ddwy oed. Chi a'ch teulu yw'r bobl bwysicaf ym mywyd eich plentyn. Y misoedd cyntaf ar ôl cael babi yw cyfnodau mwyaf cyffrous, gwerthfawr, blinedig a heriol eich bywyd. Bydd eich tîm Dechrau'n Deg yno i'ch cefnogi, bob cam o'r ffordd. Bydd eich tîm Dechrau'n Deg yn eich helpu i baratoi cyn i chi gael eich babi. Gallant ddod i'ch tŷ neu gallwch fynd i ddosbarthiadau cyn-geni lleol. Bydd y dosbarthiadau hyn yn rhoi cyngor i chi ar eni plentyn, newid cywynnau a rhoi bath i'ch babi a chewch gyngor hefyd ar bwysigrwydd siarad a chanu i'ch babi, cyn iddo cael ei eni hyd yn oed. Gall eich babi heb ei eni glywed popeth yr ydych yn ei ddweud, a bydd wrth ei fodd yn clywed eich llais. Ar ôl i'ch babi gael ei eni, Bydd eich ymwelydd iechyd yn dod i'ch gweld. Am bod ni 'fo catchment mor fach, ydan ni'n medru gweld y teuluoedd lot amlach. Wedyn, am bod ni mor aml yn y tŷ, fedran ni bigo i fyny os ma' 'na broblema lot cynt, a m- y mwya buan 'dach chi'n medru pigo ar y problema, yym, ma'r outcome yn lot gwell i'r plentyn yna yn y dyfodol. Siaradwch â'ch ymwelydd iechyd a dywedwch pa gefnogaeth, cymorth a chyngor y hoffech ei gael. Bydd eich ymwelydd iechyd yn trafod manteision bwydo ar y fron a sut i gadw eich cartref yn ddiogel. Bydd eich ymwelydd iechyd yn eich cyflwyno i aelodau eraill o'r tîm Dechrau'n Deg, gan gynnwys gweithwyr chwarae, gweithwyr cymorth iaith a gweithwyr rhianta. Byddant yn sôn am y gwahanol grwpiau, dosbarthiadau a chyrsiau yn eich ardal chi. Gall y rhain amrywio o dylino babanod, sesiynau chwarae blêr, sesiynau iaith a chwarae, a choginio gyda phlentyn. Mae sesiynau sy'n rhoi cyngor i chi ar ddelio â materion bob dydd hefyd ar gael. Dyma gyfle gwych i chi gyfarfod â rhieni eraill, a chyfle i'ch plentyn wneud ffrindiau newydd. O dechrau un, dwi wedi bod yn cael support gyntaf efo Ria, um, merch fi, mae hi'n tair oed. Um, oedd hi traffath efo speech hi, ddim yn clywed, ddim yn bita, ddim yn cysgu. So dwi'n cael few operations yn hospital a pethau. A mae'r support wedi bod yna gen nhw es dechrau un. So, speech therapy, gadodi crash i fi gael socialise efo plant eraill. Um, a wedyn, gynnu fi hogyn bach wan, diolch yn dda chwaith, so mae'r support di spredio efo fo. Fel maen nhw'n dod adra hefyd i supportio fi. So maen nhw'n kind of fatha one-to-one basis efo fi, a maen nhw'n rhaid yr amser. Dwi'n ei cyrsiau gwahanol a pethau. Coginio, cadw cwnt, credible years, lot, lot o cyrsiau. So mae'r benefits dim just i plant fi, but i fi hefyd.
Bydd canu, siarad a chwarae gyda'ch plentyn yn rhoi dechrau gwych iddo, a bydd yn ei baratoi ar gyfer ei feithrinfa. Trwy rhaglen Dechrau'n Deg cewch chi a'ch plentyn fwynhau canu, darllen a sesiynau eraill yn ymwneud â'r iaith gynnar. Bydd eich plentyn yn cael set ychwanegol o lyfrau a chreionau. Gallwch fwynhau edrych ar y lluniau, siarad am yr hyn a welwch o'ch cwmpas, a mwynhau gwylio eich plentyn yn sgriblo ei lun gyntaf wrth ganu ei hoff ganeuon. Mae mor bwysig i gallu defnyddio iaith a'i magu sgiliau iaith fel bod chi'n gallu rhesymu gyda'ch plant. Dyna pam i ni'n rhoi gymaint o bwysles ar, ar magu sgiliau iaith cynnar. Bydd eich ymwelydd iechyd yn cadw golwg ar datblygiad lleferydd ac iaith eich plentyn. Os bydd unrhyw bryderon, byddant yn trafod y cymorth sydd ar gael. Cofiwch siarad â'ch ymwelydd iechyd neu aelod o'r tîm Dechrau'n Deg os oes gennych unrhyw bryderon. Bydd modd i'ch plentyn dderbyn gofal plant rhan amser am ddim drwy Dechrau'n Deg o'r tymor yn dilyn ei ail ben-blwydd. Gallwch drafod y cyfleusterau gofal plant yn eich ardal gyda'r ymwelydd iechyd. Bydd cyfle i chi ymweld â'r cyfleuster, cyfarfod â'r staff a fydd yn gofalu am eich plentyn, a gwylio eich plentyn yn cael sbri di-ri wrth dyfu a datblygu.
Dwi'n meddwl os fysa'r fethingfa yma ddim yma, um, fysa'r plant yn colli allan. Da ni'n gweld lot fawr o plant wedi cael um, sesiynau ddydd ag awr hanner am ddim a hefyd plant yn cael yr ymyrraeth gynnar cyn iddyn nhw droi dwy oed os mae'r ymwelwyr eich wedi gweld bod nhw angen fwy o um, datblygu gyda um, sgiliau cerdded bwydo. Wedyn erbyn maen nhw yn cyrraedd yr dwy, uh, dwy oed, maen nhw wedi cael yr hwb um, extra. Um, dwi'n gweld mae hynny'n gwahaniaeth mawr um, pe maen nhw wedyn yn mynd trosgwyddo i'r ysgol. Mae'r ysgol, da ni'n cael um, uh, feedback yn ôl gyda nhw bod nhw'n gweld pwy deith plant dechrau'n deg achos bod nhw'n gallu eista lawr, amser um, cofrestru, um, amser brybyd, a maen nhw, ma nhw hefyd wan yn di gweld yr gwahaniaeth o y be mae dechrau'n deg di gallu wneud. Bydd gennych chi ychydig o amser rhydd tra bo'ch plentyn yn y feithrinfa. Mae rhai rhieni dechrau'n deg wedi dilyn cyrsiau hyfforddi ac eraill wedi cael swyddi rhan amser. Mae eraill yn manteisio ar yr amser i gyfarfod â'i ffrindiau, a'u teulu ac i wneud bach o waith tŷ.

Mae eich plentyn chi yn haeddu cael dechrau'n deg. I gael rhagor o wybodaeth, defnyddiwch y manylion cyswllt ar y sgrin.